Hemejänize salam siz bilen ýene-de men Altyn we Media Tama kanalymyzyň Habarsyz galma gepleşiginiň iki ýüz altmyş ýedinji bölümine

Senden başga ynanjagym ýok.
Senden başga guwanjagym ýok. Men ýeke galamda. Dertler meni basanda. Senden başga soran.
Dostlar ýadyňyzda bolsa geçen hepde Batyr Muhammedow bilen Ýazberdi Mahmudow hit aýdymlara maşap hödürläpdirler, alyň önüne size ýene bir maşap.

Dostlar ýene bir klip Şazod feat Myrat Tagan Agladyp. Agladyp agladyp agladyp agladyp rahatmy tapdym Baglady baglady daş bolup bagryma batdym Agladyp agladyp agladyp agladyp. Indi gelýäs Jeýtinuryň gowy görýän şajygyna Halk aýdym time Baýram Ýazmämmedow bilen dogrusy.

Essalawmaleýkim Media TM hemmäňizi hoş gördük geçen sapar berlen soragyň jogabyny Altyn Ýyldyz diýen agzamyz ilkinji bolup dogry jogaby ýazmagy başardy we meň adymdan ýüz manat gazandy. Baýragyň üçin meň bilen instagramda habarlaşyp bilersiň. Indi dostlar logiki soraglar size has gowy gelýän bolsa, has gyzykly gelýän bolsa ýene-de bir gyzykly logiki sorag bar dostlar onda sorag şeýle Eger Men on iki ýaşymda wagtym, sen meň ýaşymyň ýarsyny ýaşaýan bolsaň, men otuz ýaşan wagtym, sen näçe ýaşyňda bolarsyň? Kim şu soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogaby ýazmagy başarsa, hemişeki ýaly meň adymdan ýüz manat. Onda näme, hemmäňize üstünlik, hemmäňize sag boluň!

Indi gelýäris YouTube täzeliklerine we Media Tamanyň täzeliklerine, kürt gyzy Gülşirin bilen gepleşigimiz çykdy we gepleşik hakykatdanam gowy gepleşik. Görjek diýenler şu ýerden geçip görüp bilersiňiz. Konfliktni bir sorag hemme kim düşünendir Ýazberdi Mahmudow bilen toýdaky bolan pursat şonda Ýazberdi Mahmudow gelip aparat öçürip gidýär da. Hawa, aslynda men žiwoý edip durny taýda ýaz ýerdem aýdym aýtmaly. Hawa, neme planşetden goýberip. Aha.
Ýüzüňizde plastiski hirurgiýa ýa botoks we şoňa meňzeş zatlar barmy? Ýaňky aýdymyňyzyň yzyndan ýene bir aýdym haýyşt edeýin. Agzalarymyzam şu aýdyma gaty

Indi gelýän teswirleri okamaly çagajygymyza, ýagny sizden gelenler we geçen hepde ilkinji ýazyp baýrak gazananlar kim? Ilkinji teswir ýazyp baýrak gazanan dostumyz Baýram han. Salam Media tama işiňizde diňe üstünlik mundanam beter. Köp köp sag boluň, bize instagramdan ýazyp bilersiňiz. Ýalňyşmasam şu bar birinjiligi köp alýan Baýram han. Dostlar ýene bir zady belläp geçeýin, käbir agzalarymyz men birinji diýip ýazýaňyz, ýöne biz bärden kimiň birinji ýazýan ny görüp bilýäs, hiç kimiň haky iýlenok, arkaýyn boluň. Ikinji tesirim öz üýtgeşik ady bilen Jennet berekella gaty gowy üstünlik işiňde hemişe güler ýüzüň gülüp dursun köp köp sag boluň şuba tesiriňizi okap Jennet gyzymyzam begenýändir. Ýene bir teswirimiz Jora Welnazarow Media TM üstünlik sizlere udaçi köp köp minnetdar. Ýene bir teswirimiz Artyk Zakirow Lebap welaýatyndan gyzgyn salam bizden hem size bäş welaýata Media TM toparynyň adyndan ullakan salam. Indi gelýär soňky teswirimize Aýmyrat Hudaýberdiýew Salam TM Media we Çikolatadan çok tatlı altyn. Dynç alyş gowy geçdimi we nirelere syýahat etdiň? Indiki gepleşigiňize Eldar Ahmedow ýa-da Hajy Ýazmämmedowy çagyraýyň. Iki legendadanam başgalaryny çagyrdyňyz. Şolary hem çagyrsaňyz gaty hoşal bolardyk. Sizden üýtgeşik täzeliklere garaşýas. Türkiýe döwletinde hem Istanbula hem Bodrumda dynç alyp geldim we ine görşüňiz ýaly işimiň başyna geçdim. Nesip bolsa Hajyýaz Mammedowam, Eldar Ahmedowam çagyrarys, tesiriňiz üçin hem aýratyn sag boluň. Dostlar şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna gelýäs. Gülşirin Öwezmämmedowa bilen gepleşigimiz eýýäm ýigrimi müňe ýakyn görüldi.

Hemme kişi jennet gowy zat diýip ýazypdyr. Men şu gün gelesim gelmän geldim. Zordan geldiňmi? Da. Ikinjim gowy işledi.
Waý, onýakdan kabul edemok. Bularam näme etsinler? Kommentariýa ýazdylar, Altyn gelmesin. Jennet gowy, Altyn gowy däl, o açyk geýinýä, aý näme, iki hepde giderligim bar ekeni, öňden giderdim-dä beýtjek. Şu gün ýöre-de sizinle sögüşmäýin. Başlap, başlamakam diýmeli. Režissor. Režissörlik diýip, režissor. Režissorlyk. Režis. Türkler näme diýýär şuňa? Reže, ha? Ýok, režissýor. Gitdi dilim. Rez, rez, režissýorlyk. Murat molla reziş diýip. Ýaňy diýip otyrdym-da. Rezi. Režissýorlyk. Täze sen aýt. Režissýorlyk. Reži. Reý, reži däl ol. Režissýorlyk. Diýip bilemok, bilýänam bir söz bormy? Kondisionerim pesde durmy nämem? Ýok, premýer bolmapdyr şu. Özüne kofe alyp, maňa kofe alman gelipdir özem. Sendenem küsdüm. Bulardanam küsügin men sendenem hemmäňeden. Asyl ýaman çyvap aýtdyňmy?
Biraz energiýa gaýdan. Diýme ýerden süýşme wah. Şahsot o biziň bilen şahsotymyzmy? Ýaz me Ýazmahmedow. Salam Tamam eje we çikolatadan çok tatly altyn aww şeýt beýendirňä meni. Tä görmedikler ýat görmediklere.